Selamat malam bala peninga semua. Nyadi sekali tu kitai begulai baru iya nya nyampung cherita Bukit Sepaguk kitai rengat ke dua puluh tiga. Nyadi bala peninga baka ke malam tu bisi ujan mimit menoa kami ditu. Nyema bisi munyi enda entu manah didinga ragak minta ampun au laban nengah nyadi enda diterus ke kitai ga taja ari ujan. Nyadi bala peninga pia ke munyi tampung iya. Pemuas sida tiga ke rinding mantai nya tadi. Dia sena berasai iran ati meda sida iya tak alu nadai betemu enggau sida Ros. Laban ketemu sida iya, sida Ros dulu nurun tadi. Tang nya meh tadi, enda nemu ba sungai siti ni endur sida iya Ros mantai. Makin lama makin jauh kulu agi ga sida iya. Nadai ga bekau daun rau, bekau tanah ditampik ke orang sebelah tisi. Nyangka. Ukai sungai siti tu kini, pia ku dalam ati Sena bejako. Wai, betul sungai endur kitai tiga tu mantai. Nama aku tak nadai meda bekau tu kala dipansa orang deh wai? kenu ku Sena nanya aka iya sendi. Sena nyau makin lain asai ga ensepe ita makin kulu makin senyeman nadai auh nyawa orang didinga. Betul tau kena betul. Pajak ke aja meh. Kitai ga udah jauh ke ulu. Makin ke ulu makin mayuh agi ga anak ikan, anak undai ulih kitai sebuat. Nyamai agi ga enda saung enggau orang. Enda ibuh berumba enggau orang. Mayuh agi ungkup kitai. Pia ku sendiri ni mah madai asna. Endo dara bunga ke dedugau ba tebing semina ninga ke randau aja seduai iya menyadi. Iya pan enda nemu dini menua ke endur sida iya tiga mansai. Nya meh tadi nyau ka penuh raga dipegai endo dara bunga empa pemayuh ikan ulih sida iya. Ari nyau majak lemai selemai, langit ti tampak tadi nyau makin petang sepetang dilinduh remang nanda ke hari ka ujan. Empai pulai kitai wai. Umbas tu pelaba aku. Nyau ka penuh raga. Bisi ke lawa kitai lemai tu legi. Ko endu dara bunga bejaku ari tebing. Nyau kesit kesit ati ka pulai. Kerengit nya majak mayuh nutu tudah tuai. Anang guai meh wai. Agi ka asai tu. Udah datai naka batu besai nyin legi baru kitai pulai. Ko sendi majak nyukap ke pemesai. Terjun meh wai ni aleh nuan begisai empa kerengit nya uji nyepuh sekali nuan wai nadai kerengit ka makai nuan legi. Ko Sena ngelik ati meda endo dara bunga nyau gegisai nepis kerengit ke nutu iya. Eeh enda ngawa wai berasai selap ga isi ku tu enti ke nyepuh kai. Nganti seduai aja meh aku ko saut endo dara bunga Nyadi, sida Ros, Nura enggau Inai Limu tadi nyau ka mulai kediri meda seni tu tadi alu nadai datai. Nama seni tu alu enda datai? Amat ke enda nuan tu mai iya tadi? ku Inai Limu angkat ari ai nsepi diri nyau chelap berendam. Udah ku madahka iya tadi, engka nyau enda ingat agi jalai kitu kini. Kapa kena tesat? Kenu Koros nyaut nikau ke rau milih anak undai. Dalam ati Ros din, mut-mut meda utai ulih sida ai sebuat te enda nyampau. Enda baka selama maya sendi ke enggau. Jarang enda nyampau ga ulih sida iya enti sendi bisi enggau. Legi sepi nuan sendi, bula amat nuan. Madah ka nitih dudi peda nadai ga datai, ko Telai Ros dalam ati. Udah magang kita, enti nyau nadai utai agi mupuk meh kitai tu. Enda nentu berani ga ku Kulu kin. Kada ke hari agi tampak pulai meh kitai. Lebuh amat ga ke sekali tu nadai nentu bulih. Kenu ku indai Limu, bala Ros enggau Bakih iya ke agi bekedugau belah tebing pen angkat ari ai ninga indai Limu ngereh sida iya. Sida sebuat pan lalu mupuk kediri ngagai nanga jalai. Datai ba nanga jalai nya tadi, peda tak keruah ai sungai mua kiba. Anang guai dulu. Kada enda ba sungai tu sida sendi. Peda kita ai nya tak keruah. Tu daun erau agi lekat ba batang kayu, ku Ros madahka bala bakih iya enggau mua ti tampek. Aram! Nitih sida iya kitai, nyangka anak sungai tu bisi agi anak ikan, ko Ros mai sida iya kediau. Bala bakih iya enda munyi ninga Ros mai sida iya. Nadai meh sida iya berani, laban sida iya nemu nya jalai mansa pendam lama. Em, enda aku, kita aja meh. Nadai orang bebela di rumah. Apai indai aku nyangka nya bedau datai ari umai, ko Beti madahka diri endap. Aku enda meh. Umbas engku tu kelawa tuai ni aku aja. Kenu ku Nora ga. Nuan deh indai limu. Nuan anai madah diri enda ga meda sida iya tenggai magang. Tu aja nyadi meh. Enti sida iya enggai. Kenu ku Ros ngansai indai limu. Au meh endun kumang jawai iya. Iya ne lama ah. Legi apai limu ngiga aku. Enda alih aku kumbai iya nyadu ngagai ruai temawai lama aku apai sigan ga legi, ku indai limu ngelingut ke diri. Nyadi sida ke bukai nya tadi dulu mupuk pulai ke rumah panjai. Tinggal meh indai limu enggau Ros ti kih amat ka nitihka sida sendi nya tadi. Enu dara bunga ke duduk ba tebing nya tadi memalik inggas ninga daun babas da kerus-kerus. Munyi ke bisi orang mansang nuju ngagai sida iya tiga dia. Pending jelu nang sigi lansik ari pending kitai mensia. Iya mutai nyenguk ga iya kai ngiga dua iku menyadi nya. Agi ga seduai iya dalam ai dipeda iya. Pssst. Pssst. Wai, bisi ninga utai semerap munyi orang bejalai seduai? Ku enu dara bunga. Seduai apan mendingka nama utai dipadahka enda dara bunga nya tadi. Nadai wai, ku seduai iya ngilik kepala. Seduai semadi pan sama beperening pangan diri. Nyin sida iya tiga. Amat ditu sida iya. Anang ragak tua, aku nyubuk sida iya tiga, ku Ros nelai Indai Limu. Indai Limu mina nagun kepala aja sambil ntudi Ros ari belakang. Nya dia tadi Ros bisi akal ka negah orang ke duduk ba tebing nya. Dia iya nemu nya dara bunga laban ari belakang ka bebaka sena peda iya, burak sama burak, buk sama bauh, sama chelum. Dalam ati iya din ukai ka negah aja tang ka ngejuka sena nya ngambika tetunggam labuh kai pia ku dalam ati Ros din. Junuk-junuk iya bejalai ari belakang endu dara bunga. Enggai ke didinga siku nya rejat. Baru ka datai ba tengan belakang jari Rose ka ngejuka endu dara bunga. Dia jari endu dara bunga ti sikau udah dulu nangkap lalu mulas ke jari Rose. Nya meh tudah Rose manyung enda bapa indai ensepi diri pedis. Kumbai enda lansik pending endu dara bunga ninga rejat iya. Sekali tu iya tekena ke orang ke salah ka dikeduan iya. Akai wai, akai, umas mulas ke jari aku. Patah jari ku tu legi, ku Ros majak ga endu dara bunga ngetan ke jari iya. Leka ke iya wai, kaban aku nya, kitai serumah, ku Sendi ira rauh ari ai. Nya baru endu dara bunga ngeleka jari nama enggau iya tu, ngengering nya. Atai tu enggau medis nya, ko Ros mutap dalam ati. Gamau iya pan lalu emperengut. Senda mina tuchum aja meda Ros ngetat ke pemedis. Nyampau ulih kita endo, ko Indai Limu. Bisi ga ibu. Nya raga ba endo dara. Mesa nya ulih kami tiga. Kitu ibu nurun kitu. Nya kia ke empai sungkap tua sendi tadi. Lapa nuan enda tetegi duai. Nurun meh, ko Sendi ngasuh Aron nurun ke ai. Eh, enda ko ai ngemata kita aja. Pedis endau jari ko tu, ko Ros lalu lintu meda endu dara bunga. Endu dara bunga nyau enda memunyi ngasai ke diri Saleh mulas ke jari Ros. Minta ampun wai. Enda sengaja aku ka ngemedis nuan tadi. Kumbai aku orang jai tadi. Kendu kunu dara bunga enggau jaku ti pengabis lembut didinga. Aku nadai ngawa wai, ko jaku ka negeh nuan tadi. Kumbai aku sena. Lapa nuan enda nurun kai deh? Ko Ros nanya iya. Sigi enda wai, megai raga ke seduai aja, saut endu dara bunga. Padah meh enti buruk nuruk kai, ko dalam ati Ros. Ros tu ngiga peluang aja endur ngejau ke dara Bunga. Laban ke enggai alih. Nama iya udah pedis, iya pan deka malas. Asai aku umas kitai endo nyau petang mua hari, legi ti hari ujan tusah kitai ka mulai kediri ngelayang ke seberai legi. Ukai baka mansang tadi. Ampuh tanan bau nama ai mansang udah ujan. Pia ku indai limu mai sidai apulai. Au meh ibu, umas meh tu, ku sena angkat ari ai. Sidai sebuat pan lalu mulai kediri. Baru betengan jalai dia ari ujan ngemalat nya. Nya bala pedinga. Nya meh munyi cherita kitai Bukit Sepagu ai nya renggat ke dua puluh tiga. Kira ke nangka tu dulu ku ngelengka ke bala pedinga au. Nyadi ngagai bala pedinga semua laban sehari tu tadi aku bulih berita maneh iya nya subscriber aku. Tauka subscribe udah datai empat ribu subscribe terima kasih ngagai kita kita ti semampai datai ba channel Kasen Sekua Horo laban kita semampai support channel tu meri besai terima kasih ngagai kita semua nyadi kira nangka tu dulu aku ngelengka ka cherita kitai nadai ranau bukai mupuk dulu aku.